Mela ħa tibda inti, ħa jkollkom 30 sekonda għal kull item misterjuż sabiex tkunu tistgħu tbiħuh ħa ġġibilkom l-ewwel wieħed. Qabel nibdew, qabel Wegħduhom lil dan nies li intom ma tafux x'inhuma l-oġġetti u ħa bbiħuhom there and then, vera? Inti ma ma rajthomx, Marija, inti ma rajthomx, mela Daniel ħa jpoġġi l-ewwel Oġġett li huwa banana ġam qaxra fil-plastik. 1, 2, 3, tlaq nissa. Bih ħamar, bih xielhom. Sinjuri ħarsu leha. Di ma tikom xogħol xejn tiġi din il-kaxxa tal-plastik pulita imqaxra u lesta biex jekk ma tiklux dak il-ħin il-kaxxa tista' tissiġilla ruħha ddaħħalha ġo refrigerator u jekk jerġa' jaqbdek Forsi xi aptit bil-lejl. Il-banana m'hemmx għalfejn tixgħel id-dawl għax tkun imqaxxra lesta. Tletin sekonda għaddew. Issa. Tmienja, seba', isa Seba', marru għal. issa- Mela, dik hi, min iċempel issa nġibulu 10 kaxxi d-dar għal 10 euro. Il-prezz, Mark, kemm ħan beħħu? 10 euro nġibulu 10 kaxxi. Ħarnejna. ġejna.
Sinjuri, Mario Bonelli! Ejja, ħdejja mar ħanċedu La l-bank barokka!
lil Marija.
Noħdulek u l-banana u ntik diż-żarbuna Illi bħala special feature għandha umbrella. Eħe, dik qeda hemm mar biex ngħinek biex meta tagħmel ix-xita ma jixxarrabx, all right tagħna. 30 sekonda jitilqu issa La Barocca! Esklussiva, din iż-żarbuna għadha kif libsitha bħala eżatt Rihanna fil-Golden Globe Awards u fil-fatt hija eżattament l-istess takkuna, l-istess tip ta' materjal Il-materjal huwa pelux, vera sof il-fatt jiena meta qed inħossu il-vera tinħoss. Din l-umbrella x'inhi tagħmel hawn? Le, din l-umbrella qiegħda hawnhekk bħala tiżjin biex inti timmarka x'inhu da tip ta' darbu kull ma hu 20 euro. 20 euro
Mario! U issa għandek xarba ġdida għadha toħroġ issa Għandek id-diet water. Tlaqna! F'kollox, il-Maltin f'daqqa waħda ffissaw fuq id-dieta. Kulħadd irid jirqa' imur jagħmel it-training, jiġru filgħodu, ġieli mmur eh, fejn noqgħod noħroġ naqra kmieni u nara n-nies jiġru fl-erba' ta' filgħodu nibda ngħid veru. Daw qed jagħmlu d-dieta. Missa sinjuri, moħħkom hawn, Għax issa ħarġet xi ħaġa ġdida. Mhux soltu nsabbat imma llum ħa nagħmel naqra. Enfasi kbira. Dan il-bottle tal-ilma Diet Water. Kaxxa sħiħa 48 għal 20 euro biss, unġibu ilkom id-dar, joddan, jossan. Il-ħanina din, ja, kompromettera. Bravo! La barokka għandek l-aħħar item biex imbagħad naraw kif mortu hawnhekk għandek printout ta' fanal biex jekk jinfaqalek il-fanal tkun tista' tuża lilu biex ma taqlax stazzjoni jitla' issa. Fanal. Oret, skużawna. X'inhi di?
Printout ta' fanal biex jekk Alla ħares qatt ikollok inċident twaħħal lilu ma taqax stazzjoni. Qed tifhem?
Tiddejjaq taqla' ċitazzjoni u x'vera u le tpaxxuhomx il-warden illum issa invenzjoni ġdida, jekk inti jinqalagħlek il-fanal għandna sticker u l-ward jinqlaq nqas biss jinduna. Sinjuri kull ma jiswa da ħames ewro. Nistgħu ntukom pakkett ta' għaxar biex għax jekk tinqalagħlek forsi ħabba xita inġibuhilek id-dar b'xejn ħames ewro biss pakkett ta' għaxra. Isimgħu minni.

Uwa, il-Morales. U ta' din bħala rigal għandu kien mikrofon u ħad kantanna id-diska l-istess fuq il-bank ta' tele shopping Mario Morales. Sinjuri, il-kantant Mario Morales.
Din is-song. Kont nibda l-programm biha.
I see trees of green, red roses too. Skużani, skużani, skuż, skużawni għax sar ħafna ħin, eh, sa kompli għawara tajjeb. Ħaniqfu għal waqfa zaħira, għalix se naraw in-nies lesti li jagħmlu għal 50 euro kif niġu lura Mario Morales. Għadda tajtni. Għawem, għawem, għawem.